Wara li Ġesù għamel dak il-miraklu li tama' ħamest elef ruħ b'ħames ħobżiet u żewġ ħutiet, speċi għosfor Ġesù mar ikompli x-xogħol tiegħu f'postijiet oħra. In-nies ippreokkupaw ruħhom u marru jfittxuh. Għalfejn? Milli jidher għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett bħala kurżità, għax huma kien jaqbillhom ifittxu 'l Ġesù minħabba li Kien qed itihom il-ħobż, u għaliex kienu b'xejn, ma kienx hemm għalfejn joqogħdu jitħabtu biex jaħdmu. Għalhekk Ġesù jibda l-Vanġelu, it-test tal-lum, billi jgħidilhom, Ngħidilkom id-dritt intom qegħdin tfittxuni, mhux għax rajtu s-sinjali, għax emmintu fija, imma għax kiltu il-ħobż u xbajtu, u dan b'xejn. Aħna lkoll nfittxuh lil Alla. Imma ġeneralment, jew ħafna drabi, aħna nfittxuh 'l Alla meta nkunu bil-problemi kbar. Ħafna drabi aħna lanqas nagħtu kasu lil Alla fl-affarijiet ta' kuljum, speċjalment biex nirringrazzjawh, biex infaħħruh. Imma nfittxuh meta jkollna bżonnu. Allura Ġesù qalilhom lil dawk in-nies u qed jgħid illum lilna, li hemm bżonn li aħna nfittxu l-opri ta' Alla, mhux għall-affarijiet materjali, imma speċjalment għal dawk li għandhom x'jaqsmu mal-ħajja spiritwali tagħna, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna lkoll ħa mmutu. Kemm nistgħu ngħixu hawnhekk, u mbagħad x'ħa jiġri minna? Għax Ġesù iwegħdna li jekk aħna nfittxu lilu, il-ħajja tagħna ma tispiċċax fil-qabar imma tibqa' dejjem miegħu. Imma n-nies għalkemm raw il-mirakli kollha ta' Ġesù, anke dak li kien għadu kemm għamel, qalulu, Inti x'sinjal ħadtina biex aħna nemmnu fik? Interessanti. In-nies raw tant mirakli mingħand Ġesù, qajmilhom il-mor il-mejtin, fiqilhom il-morda, thom jieklu, għallimhom, u xorta baqgħu ma emmnux, riedu sinjali oħra. Forsi ta' min jiena nirrifletti, jiena qed nitolbu xi sinjal lil Alla jew jiena nemmen fih? Jekk inħares lejn ħajti, impossibbli ma nifhimx li Jiena qed ngħix mhux għax jien irrid, imma huwa miraklu ta' Alla li jien qed ngħix. Hawnhekk Ġesù qalilhom imbagħad lin-nies, għaliex huma bdew jgħidulu, Iva, int billi tajtna l-ħobż ma ġara xejn, għax Mosè wkoll kien tana ħobż. Ġesù qalhom, Le, mhux Mosè kien takom il-ħobż, imma Alla permezz ta' Mosè. Aħna kultant nagħmlulu l-istess il-Mulej. Naħsbu li dak li nagħmlu, nagħmluh għax aħna kapaċi. Waqt li mhux veru. Aħna nagħmlu x'nagħmlu, nagħmluh mhux għax aħna kapaċi, imma għax Alla tana s-saħħa. Eżempju ċkejken nistgħu nagħtu. Il-bidwi joħroġ u jiżra'. Hu jaħseb li ż-żerriegħa qed tikber għax żeragħha hu. Veru, kieku ma żeragħhiex, ma kinitx tagħti frott, però kieku żeragħha u Alla ma bagħatx ix-xita, ma bagħatx ix-xemx, kieku ż-żerriegħa ma kinitx tikber. Mela l-bniedem jagħmel ħiltu, jagħmel dak li għandu jagħmlu, però aħna ċerti li hu Alla li fl-aħħar mill-aħħar jagħmel il-miraklu anke tal-ħajja. L-istess fix-xogħol Għal naħsbu li jiena naqla' l-paga għax jien ħdimt. Iva, ma min tani s-saħħa biex naħdem? Min tani l-intelliġenza biex naħdem? Għalhekk kont naħseb huwa meta naraw dan din il-konverżazzjoni, dan id-diskors ta' Ġesù ma' dawn in-nies, nifhmu li aħna għandna dejn kbir mal-Mulej. Għax fl-aħħar mill-aħħar, jekk aħna nagħmlu ħilitna, hu jagħmel il-miraklu.